Ah, bas, mutie ni mwega. Rĩu Rĩrĩ, kwanja, eh? ahikirie mũgongo. Waikirie kathongo, ni kare, bathete na karengeti. Rĩu kũmũgeithia no motige ndĩkia ũhoro waku nĩ ũkũmũgeithia baadaye. Eh. Rĩu we kwanja niĩ ndĩrenda kwanja wambe ũke gũkũ Kenya nguonie kwanja harĩa njikaraga, nawe wĩgwatĩre kamũciĩ, ũgĩe kanyũmba o nawe. Eh, Nĩ ũrigana hĩndĩ ndakwĩrĩte atĩrĩrĩ, he hĩndĩ ndakwĩrĩte atĩrĩrĩ, mũtumia akwe na nda,

Ii, atĩ rĩu ngo- ngore atĩ mũ- atĩ mũthenya ũmwe njũkĩre ngore mũtumia nĩ arĩire bedroom na cai na ngĩkĩrĩa mahiga mothe nake Eh. Ii, atĩ ngore aha- ahahamĩte tairo ĩnĩ wĩka ũguo ĩ mathiũke nĩ kwanja nĩ wĩka ũguo ĩ niĩ tarĩu nona gũkũ njikaraga kwĩna kũngĩ ta kũu harĩa rũirũ hetagwo rock gardens rock gardens estate nĩ hĩndĩ ĩrakwo bathi ũngĩgakinya rĩrĩ rĩu ũka ũciathira no no ngũre thaa ici rĩu kĩrĩa gwĩka nĩ rĩrĩ we ndũngĩaga milioni igĩrĩ milioni mbĩksese milioni mbĩksese milioni igĩrĩ peke yake ũrehe deposit ya milioni icio igĩrĩ icio ingĩ ũkarĩkia na mwaka mũgima ũgĩe nyũmba tũkae gwaku tũkarĩa nyamũ icio mũruga amerika na gũkũ thutha wa nyũmba ciĩtagwo mbembe kĩ mbembe ĩno ĩtagwo kiu Ta mbembe. barbecue tũkage barbecue na hau thutha mani nĩ ĩ hakuhĩ na bara ta mwana Akĩ- ndagagire gwakwa ĩkoe ndagĩka nĩ ndagĩka inya kuma hau rũirũ rũirũ taũni hau Ĩya ũguo bara-inĩ. ũkĩwona tũrathiĩ na gĩthũngũri yes very affordable mani thiũke ma tũkũmicĩte mani Eh, we nĩ ũka- we nĩ ũkanjĩ- nĩ ũkanjĩra tangeithĩria mũthuri mũrata kũu muona na kũu barabara ũgwĩtwo njũgũna wa mũcaba njũgũna wa mũcaba githĩ ndimũ- ndimũĩ we wamuona rĩu kũu njũĩ nĩmuonanaga kũu ũguo mũgĩtaka tũnyamũ tũrĩa mwĩtaga kĩrĩa taxi taxi sawa babai Eh. haya nĩ thengiũ we- we- we- Mahiga Homes, eh, ona ũgĩthiĩ website yao eh, Mahiga. www.mahigahomes.co.ke. Mm. All the information is there, my friend. ta mwana njikaraga kũu Ona ona karĩngĩti arakĩgũrire gũkũ, no gũkũ njikaraga Cornerstone, ah hau hau ũguo. amĩa neiba njikaraga rũgongo Ah, wĩbange mani ũke sa, we ũgeithaniei. Rengĩ ũkũhũrĩra i. Andũ akira gĩ ũguo. Sawa.

Nyũmba nĩ nyingĩ mũno. Nĩ twaria. Nyũmba itingĩthira. Hau na ngathĩti ya wathiĩ kũrĩ. Eh. Ah, hau twĩ njonjo. Rĩu rĩ. Eh. Reke nginye nyũmba. Sawa. Niwe mwanake agĩre ngari. Haya. Sawa. Haya, ũgeithania. Haya.